Ine, Pesah diýip atlandyrylýan Petir baýramy ýakynlaşdy. Ýolbaşçy ruhanylar bilen Töwrat mugallymlary Isany öldürmegiň ýoluny agtarýardylar, emma halkdan gorkýardylar. Şeýtan on ikileriň biri bolan Ýudas Iskariýodyň kalbyna girdi. Ýudas ýolbaşçy ruhanylar bilen serkerdeleriň ýanyna baryp, Isany nädip olaryň eline salyp berjekdigi barada maslahatlaşdy. Olar hem begenişip, oňa pul bermäge razy boldular. Ýudas olar bilen ylalaşdy we halk ýok wagty Isany olara tabşyrmak üçin amatly pursat peýläp gezdi. Pesah janlysynyň soýulýan güni, ýagny Petir baýramy ýetip geldi. Isa, Gidiň-de, biziň üçin Pesah naharyny taýýarlaň! diýip, Petrus bilen Ýohannany iberdi. Olar, Ony nirede taýýarlamagymyzy isleýärsiň? diýip soradylar. Isa olara, Şähere gireniňizde, küýzede suw alyp barýan bir adama sataşarsyňyz. Yzyna düşüp gidiň-de, onuň giren öýüne giriň. Onsoň öý eýesine, Mugallym senden şägirtlerim bilen Pesah naharyny iýer ýaly, myhman otagy nirede diýip soraýar diýiň. Ol hem size ýokarky gatda ähli zat taýýarlanyp goýlan giň bir otagy görkezer. Şol ýerde taýýarlyk görüň, diýdi. Olar gitdiler we ähli zady Isanyň aýdyşy ýaly tapyp, Pesah naharyny taýýarladylar. Nahar wagty bolanda, Isa resullary bilen saçak başyna geçdi. Isa olara, Men bu Pesah naharyny ejir çekmezimden öň siziň bilen bile iýmegi gaty arzuw edipdim. Çünki Hudaýyň Şalygynda Pesah naharyny iýmek üçin hemmämiz ýygnanýançak, men ondan gaýdyp iýmerin diýdi. Isa eline bir käse alyp, şükür etdi-de, Muny alyň-da, içiň. Size şuny aýdýaryn. Hudaýyň Şalygy gelýänçä şeraby gaýtadan içmerin diý-de. Onsoň çöregi aldy-da, şükür etdi. Ony döwüp, şägirtlere berip, Bu Meniň siziň üçin gurban edilýän bedenimdir. Muny Meni ýada salmak üçin berjaý ediň diý-de. Şeýle hem nahardan soň şeraply käsäni alyp, Bu käse, Meniň siziň üçin dökülýän ganym arkaly baglanyşylýan täze ähtdir. Ine, Maňa haýynlyk etjek adam meniň bilen bir saçagyň başynda otyr. Hawa, Ynsan Ogly öňünden bellenişi ýaly jan berer. Emma oňa haýynlyk edeniň halyna waý! diýdi. Olar muny kimiň etjekdigini biri-birlerinden sorap başladylar. Olar öz arasynda haýsy birisiniň iň beýikdigi hakda jedelleşdiler. Isa olara şeýle diýdi, Keseki milletleriň patyşalary halklara öz hökümini ýöredýärler. Ygtyýarly adamlary-da özlerini hemaýatkär diýip atlandyrýarlar. Emma siz beýle bolmaň. Araňyzda iň uly iň kiçi ýaly bolsun. Baştutan, goý, hyzmatkär kimin bolsun. Haýsysy has uly? Saçak başynda oturanmy ýa-da hyzmat edýän? Saçak başynda oturan dälmi? Emma men siziň araňyzda bir hyzmat edýän kimindirin. Başymdan geçiren synaglarymda meniň ýanymda bolan sizsiňiz. Atamyň meni patyşa belleýşi ýaly, men-de sizi patyşa edip belleýärin. Siz Meniň şalygymda iýip-içersiňiz we tagtlarda oturyp, Ysraýylyň on iki tiresiniň üstünden kazylyk edersiňiz. Onsoň Isa sözüni dowam edip, Eý, Simun, Simun, Şeýtan sizi bugdaý ýaly sowurmak üçin diledi. Emma men imanyň kemelmesin diýip, seniň üçin dileg etdim. Sen hem bir wagt öwrülip geleniňde doganlaryňy kuwwatlandyr diýdi. Petrus, Agam, men seniň bilen zyndana-da, hatda ölüme-de gitmäge taýýar diýdi. Isa, Petrus, saňa diýýärin, sen bu gün horaz gygyrmazdan öň Meni tanamaýandygyňy üç gezek aýdarsyň diýdi.